Tadzoka zvekare pachikamu chechitatu chevhidhiyo redu rekudzidzira kutrader binary option iri. Mm, previous video takwanisa kunge tichicreate account inova yeIQ option iyi yatacreata panapa. So kuti unge uchikwanisa kuloga in unoenda pabrowser pako wotypa in iqoption.com. then woti log in woenda madetails ako wologa in iyi ndio trading account ndio iq option account yako maunenge uchizokwanisa kudeposita kuita mawithdrawal maverifications so kana uchida kudeposita unoclicka this button let's say wauda kudeposita mari then waclicka this button uchawiswa kuwindow rakaita senge iri then wo select amount yaunenge uchida ku deposita let's say yoda deposita 500 dollars no click apa kana uchida ku deposita any other amount like 150 unoita yekutaipira apa then wochuza either uri kushandisa visa card bank kana kuti uri kushandisa screw wo screw ukadzika kuno kuzasi uku kune maoptions ana screw neteller nebitcoin but inini i prefer kuti Kana uri wekwedu uku kune mitemo mitemo yakawanda ngatishandisei skrill ne net teller maybe ne bitcoin but bitcoin rino delayer ku reflector mu account mako saka skrill ne net teller ndozvandino recommender then kana wava kuzonge uchida unokwanisa kuzoita withdrawal yako yemari yaunenge waita unongoclicka this option ichi woenda kuwindow richabuda apa e, first deposit yaunenge waita lese waita deposit ye500 pekutanga using card card unongozobvumidzwa kurishandisa kuwithdrawa that 500 yekutanga yawaisa chete maprofits ese unenge wakunzi shandisa bank kana kuti shandisa screw neneteller kana mamwe maewallets ariko so that's why ndandichiti ndinoprefer kuti ushandise screw nenetela because kana ukashandisa zvimwe zvese zvinodelayer for my withdrawal zako saka ukashandisa screw nenetela zviri fast kana zvese zviri muzita mako unokwanisa kutowana withdrawal yako ipapo ipapo e, zvichidependawo nekuti wava netime yakadii uchitrader but inotoreflecta maakaunti mako ipapo ipapo then before waita zvese unofanira kutanga waverify account yako kuti ukwanise kunge uchizowithdrawawo zviri fast nekuita zvinhu zvese zviri fast saka pakuverify account vanonida passport kana kuti id ngaitimirire hwindo riri kuvhura apa then ndokuratidzai kuti unenge uchizokwanisa uchiverifya sei so unofanira kunge uchiverifya email yako first okay let me verify my email kuno ukoko tione kuti email ndazosenderwa yasvika saka ndinofanira kuiclicka ndoiopena ndoti confirm email then apa apa yatoactivate account yangu which means kuti email one verifier okay tione kuti message ichabuda pano ichati chinyi mm, handisi kunyanyoda kuti mavideos andiri kuita anyanyise kukura sterek right activation was successful which means kuti ndabhoo ndauchikwanisa kuchitrader hey, eh, let me close this window handisi kurida iri ndidzokere kwatatiri uku ku mm, email activation ndirefreshe since ndaactivata email yangu saka let me refresh tione kuti ticontinue tiende mberi then unenge wava kufanira kuverifya phone number unoisa phone number yako apa then woverifya uchasenderwa pin yaunosvika uchiisa kunoku code yaunosvika uchiisa kunoku then woverifya phone number yako zviri necessary zvese zvinotofanirwa kunge zvichiitwa then woverifya mapersonal details apa i can't verify my personal details because ndagara ndine imwe account already yandakacreata kudhara saka kuti ndishandise the same number hazviiti but ukaclicka pakanzi personal data apa unenge wakwanisa kuverifya id yako unoshandisa id or passport kuti uverifye then kana uchinge wapedza wouya wodownloada app yekutradesa yachona unenge uchiuya uchidownloada panapa paunoclicka this button inobva yauya kuno kuzasi uku then waiopen wobva wainstalla i think zvese izvozvo munozviziva how to install kana uchinge wainstalla inokwanisa kunge yakuopeneka from your desktop icon yeq option then tichiri apa unokwanisa kuona trading history yako panapa uchiona kuti watrader zvakadini nebalance history yako unokwanisa kuona futi ipapapa then neportfolio yako unokwanisa futi kuona ipapa and uh, this is not necessary kana uchida kuti tichienda kutrading chaiyo wadownloada application yako uchaiwana kudesktop wobva wanoopena in like this osvika oenda madetails ako nepassword paapplication yachona iyoyo yawanenge wadownloada wotlogin unenge watove ready to go saka ndinokukurudzirai kuti mushandise application than browser version saka apa unenge watopinda muapplication yako watovemo e, eh, ngatisanganei panext video